Хөрмәтле YouTube каналын карап баручы милләттәшләребез, Яшел камин янындагы тапшыруларны дәвам итәбез. Бу арада гына Язучылар берлегендә булган вакыйгаларның менә берничәсенә тукталып китәсем килә. Безнең инде олуг әдипләребез, бакыйлыкка күчкән Рафаил Мостафин, Тәүфыйк Әйди һәм Гамил Авзамга багышланган, Чаралар булды. Менә иң соңгысы Гамир абзарның 100 еллыгына булганы Актанышта бик зурлап үтте. Һәм киләчәктә дә безнең менә июнь аенда да әле шактый гына чаралар үтәргә тора. Ә инде бүгенге тапшыруыбызның кунагы, Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуров. Шактый гына матур китаплар белән таныштырырбыз. Һәм ул матур гына түгел, бик

дөнья күргән иде кебек. Һәм менә быел, нәкъ менә апрель аенда, яңадан менә шушылай басылып дөнья күрүе, һәм ике телдә бит әле. Чыннан да, 2014 нче елда минем Тукай белән әңгәмәләр китабы басылып чыккан иде, ике телдә. татар һәм рус телләрендә. Ул 3-4 айдан соң кибетләрдә бөтенләй сатылып бетте. Менә без язучылар районнарга, төрле шәһәрләргә Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребез янында очрашуларда еш катнашабыз.

Менә бу проектны ул яңадан гамәлгә ашырды һәм менә быел апрель аенда Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулган көннәрдә Тукайча Тукай белән әңгәмәләр китабы яңадан басылып чыкты. Бу инде икенче басма дип атала. Монда беркадәр теге Төзәтмәләр дә кертелде, беркадәр тулыландырылды. Һәрхәлдә, менә безнең милләттәшләребезнең ихтыяҗы беркадәр канәгатьләндерелгәндер дип уйлыйм. Һәр шагыйрь Тукайга килә дип име, һәр шагыйрьнең Тукай турында шигырьләре бар. Галимнәребез күпме Тукай иҗатын өйрәнде. Бүгенге көндә сез э, Зинур ага карап торган Тукайчы шагыйрь бит инде. Һәм минем соравым да э, менә бу Тукай темасына. Тукайның иҗатына сез кайчан кереп киттегез һәм ул кайчан башланды? Гомумән, шагыйрь буларак та һәм шәхес буларак та сез кайчан менә мөрәҗәгать иттегез безнең Тукаебызга? Бу минем язмышымдагы бәхетле очрактыр дип уйлыйм. Казан дәүләт университетында укый башлагач, безнең төркемнең җитәкче Ибраһим Нуруллин иде.

Ибраһим агага карап, Тукай темасына табигый рәвештә үзем, үзеннән-үзе кереп киттем. Шәкерт чагында ук. Әйе, әлбәттә, студент чагында ук. Мин хәтерлим, менә Тукай бит инде гомер буе Туңган, ул салкынлыкны бик өнәмәгән. Бу хәл аның, әлбәттә, авыруыннан килә. Һәм менә ни гаҗәп, менә Тукайның туңуы аның әсәрләрендә дә бәреп чыккан. Менә салкынлык образлары дибез. Чыннан да, салкынлык образлары Тукайның шигырьләрендә дә, поэмаларында да, мәкаләләрендә дә бик күп. Һәм мин аны санап та чыгардым. Аның әсәрләренең җидедән бер өлешендә салкынлык образлары бар. Һәм мин менә әле студент елларында ук ике яклап янган шәм дигән мәкалә яздым. Менә шушы э, күренешне үзәккә алып, э, белгәнебезчә, Тукай ул кыска гомерле булган, ул милләте өчен янган һәм икенче яктан аны менә шушы салкынлык эзәрлекләгән һәм менә күз алдына китерегез, ул ике яктан да янып килгән шәм. Ул менә бит инде беләбез, нибары 8 ел иҗат иткән, 8 ел. Һәм 27 яшьтә инде ул китеп барган һәм тау кадәр биниһая колачлап бетергесез безгә классик мирас калдырган. Һәм мин Тора-бара инде уйлый идем, менә Тукай турында бик күп монографияләр, төрле-төрле диссертацияләр, роман, повестьләр, хикәяләр, поэмалар, пьесалар бар. Менә Тукай турында берәр башка авторларныкын кабатламаган берәр үзенчәлекле китап язып булмый микән дип. Мин шактый озак уйладым һәм Тукай турында әңгәмәләр формасын сайлап алдым. Менә әңгәмә дигән жанр бар. Ул бик үтемле жанр э, һәм китап укучы өчен э, бик җайлы форма. Менә әңгәмә вакытында, менә күз алдына китерегез, минем каршыда Тукай утыра, мин аңа сораулар бирәм. Э, ул минем һәрбер соравыма үзенчә җавап бирә һәм менә шушы очракта сорау бирүчене дә һәм сорауларга җавап бирүчене дә шундук танып була һәм гомумән менә бу Тукай белән әңгәмәләр циклын белән танышкач, Тукайның кем икәне өр-яңадан, баштанаяк тулы килеш ачыла да китә. Менә мин Тукай белән әңгәмәләр циклы ул тематик әңгәмәләр, Анда, әйтик, татар халкының тарихы, татар халкының белемгә омтылуы, шулай ук безнең халыкның җыр һәм музыкасы, шулай ук Тукайның сөюгә һәм гомумән гаиләгә мөнәсәбәте,

Э, менә һәрбер әңгәмә язылып беткәч мин аны э, үзем редакторлык иткән мәдәни җомгада һәм казан утларында башка басмаларда чыгара килдем халык әкрен әкрен генә бу э, әңгәмәләр белән таныша килде һәм миннән инде әле китап булып чыкканчы ук менә бу хезмәтегез сезнең аерым басма булып Дөнья күрмәдемме дип сораучылар бик күп булды. Әйдәгез әле, ашыктырыгыз, аерым китап итеп аны күрәсе килә дип әйтүчеләр бик күп булды. Һәм Аллага шөкер, менә ул китап булып дөнья күрде. Инде бер мәртәбә генә түгел, ике мәртәбә, ике басмада дөнья күрде. Менә бу Тукайча татар кодексын ансы да бик менә сез үзегез шәхес буларак Зиннур Мансур күзаллавы белән менә үзебезнең милләткә дә Тукай аша мөрәҗәгать итү бит инде бу. Әйе, менә Тукайча татар кодексы проекты да үзеннән үзе эзлекле рәвештә гамәлгә ашырылды дип әйтәсем килә минем. Менә Тукайча Тукай белән әңгәмәләр циклы чыккач, аерым китап булып, мин аны яңадан укып чыктым. Хаталары юк микән дип, анда нинди өстәмәләр кертергә мөмкин икән дип. Һәм бу китапны укып чыккач, мин үзебезнең сөекле шагыйребез белән янә бер мәртәбә горурландым, сокландым һәм газәпләндем. Менә бу әңгәмәләрдә бөтен татар дөньясы ачылган. Бөтен татар дөньясының бөтен мәсьәләләре күтәрелгән. Менә мин бүгенге заманнан торып Тукай әфәндегә сораулар бирәм, ә ул нәкъ менә бүгенге заман позицияләреннән торып җавап бирә. Һәм әйтергә кирәк, менә бу әңгәмәләрдә әйтелгән Тукайның фикерләре менә әле генә язылган кебек, әле язу карасы да кипмәгән кебек аңлашыла. Менә мин аны үзебезнең укучыларга, әйтик, милләтебезгә Тукайны Менә үзегез үзегезнең кимәлдә менә шулай шәхес буларак тәкъдим итүегез дә бик кызыклы алым бит әле. Әйе, менә без соңгы вакытта бик еш сөйләшәбез, чөнки ул безнең авырткан урыныбыз, ул да булса милли мәгариф, э, мәктәпләр. Менә бу уңайдан безнең Тукаебыз менә нәрсә дигән. Мәгариф тарату булсын бездә гадәт. Мәктәпләр безнең арсенал татар. Өмет бары тик мәктәпләрдә генә. Бармак белән каткан җирне казып булмый, әлифбасыз, алфавитсыз язып булмый. Шуның төслүк мәктәпләрне төзәтмичә, тәрәкый, алгарыш дип кычкырырга базып булмый.

Безнең динебез, ислам дине һәм гомумән дин әһелләренә карата да Тукай үзенчә мөрәҗәгать белән чыккан. Менә мин кыска гына берничә юлны укып китәм. Вагыйзьләр, безнең үзебезнең ана телебез илә безгә, динебезгә, дөньябызга кирәкле вәгазьләр сөйләсеннәр, халыкның тамырлары буенча каннарын йөгертеп, күз яшьләрен чыгарып, әллә кай җирләрен чеметтереп-чеметтереп алсыннар. Вагыйзьләр халыкның җыелган җире мәҗлестә, милләт исеменә бер-ике кәлимә булса да халыкны гыйлемгә, сәнгатькә өндәсәләр, нинди яхшы булыр иде. Тәрбиябез коры, рухсыз, мәгънәсез, һич файдасыз рәвештә дини генә булмыйча, дини вә милли тәрбия булсын. Мөселман булганыбыз вакыт Татар икәнлегебезне онытмыйк, ди. Менә без элегрәк исламда милләт юк дип бәхәсләшеп алдык. Бер дә кирәкмәгән бу дискуссия булды, минемчә. Ул элек-электән килгән бер ни ул, шундый шаукым. Менә ни өчен инде э, исламда милләт булмасын. Аллаһ Тәгалә безне кавымнар итеп яраткан. Алар бер-берсе белән аралашып, бер-берсен рух яктан баетып яшәсен дип безгә күрсәтмәләр биргән. Ә без менә имеш теге исламда милләт юк. Чөнки ислам ул безнең Э, халкыбызның гореф-гадәтләренә шул кадәр тирән үтеп кергән, аларны бер-берсеннән менә э, шәригать кануннарын, безнең гореф-гадәтләрне, аларны бер-берсеннән берничек тә аерып булмый. Без без менә кирәкмәгән темалар буенча бәхәсләшеп, теге Көчебезне түәргә тиеш түгелбез. Менә хәтта менә әле үткән гасыр башында ук безгә менә Тукай бу җәһәттән мөрәҗәгать иткән. Безнең милләтебез Тукайны үзенең менә символы итеп сайлавы да юктан гына түгел бит. Татарны саклап калу җәһәтеннән дә күпме борчылу Аның канында аккан. Менә сез Зинур ага ничек уйлыйсыз? Безнең бит бик күп язучылар узган. Нәкъ менә Тукайны сайлап алган бит милләтебез. Менә әүвәл э, шуны әйтеп үтәсем килә. Менә бу әңгәмәләрдән соң минем башыма килт итеп Тукайча татар кодексын эшләү идеясе килеп төште. Менә мин инде әйтеп үттем, Тукай белән әңгәмәләрдә татар тормышы бөтенләй белән ачыла. Һәм мин Тукай фикерләрен бер кодекс формасына салырга булдым. Чыннан да ул 11 бүлектән тора. Менә татар баласы дөньяга килә. Э, ул мәктәпкә бара, белем ала. Ул яшьләр сафына кушыла һәм үзенең милләте турында уйлана башлый һәм ул милләтенә мөмкин кадәр күбрәк файда итәргә тырыша, иҗтихад кыла. Менә шушы мәсьәләләрне колачлаган кодекс барлыкка килде. Ул татарча, тукайча татар кодексы дип атала. Һәм бу менә кодекс татар, рус һәм инглиз телләрендә дөнья күрде. Минем бәхеткә үзегез бүләк иткәнегез э, бу китабыгызны да китап кибетләренә эзләп таба торган түгел хәзер. Әйе, бу китапта инде китап кибетендә юк, ул шулай ук 4-5 айда сатылып бетте. Һәм менә без, әлбәттә, горурланырга һәм сөенергә тиеш. Менә безнең сөекле шагыйребез Габдулла Тукай безнең халкыбызга үзенең кодексын калдырып киткән. Әлбәттә, ул озын гомерле булса, бу кодексны бәлки үзе дә менә шушы калыпка керткән булыр иде. Әмма ләкин, мин инде әйтеп үттем, ул нибары җиде-сигез ел гына иҗат иткән һәм менә бу эшне төгәлләү бәлки инде безгә насыйп кылгандыр. Менә шуңа күрә мин бу җаваплы эшкә алынуым белән бик тә бәхетле. Ә инде менә Тукайның ни өчен халкыбыз өчен рухи символ итеп алынуы мәсьәләсендә мин шуны әйтәм, менә мин инде әйтеп үттем, Габдулла Тукай үзенең шушы кыска гомерендә иртә белән торгач, милләтем, милләтем дип янган. Ул үзенең шигырьләрендә, поэмаларында, мәкаләләрендә, памфлетларында, фельетоннарында һәм хатларында да милләте турында кайгырткан. Һәм безнең татар халкы табигый рәвештә үзеннән-үзе Абдулла Тукайны үзенең әйдәманы, рухи символы итеп сайлаган. Монда гасыр башында бернинди Патша әмере дә кирәк булмаган. Совет хакимияте чорларында бернинди партия өлкә комитеты карары да кирәк булмаган. Тукай үзеннән-үзе безнең әйдәп баручы шагыйребезгә әверелгән. Менә безнең татар халкында сөекле дигән сүз бар. Без сөекле дигән сүзне бары тик Тукайга карата гына файдаланабыз. Сөекле шагыйребез. Чыннан да татар халкы, татар халкы Габдулла Тукайны үзе сайлап алган, үзе әйдәман иткән. Менә без инде күреп торабыз, татар дөньясында, татар тарихында күренекле шәхесләр бик күп. Безнең әдәбиятыбызның чишмәсе Кол Галидән башлана. Һәм дистәләрчә безнең алтын баганаларыбыз бар. Әмма ләкин Габдулла Тукай безнең рухи символыбыз, ул безнең бәхетебез, ул безнең күктән иңдерелгән язмышыбыз. Шуңа күрә без Тукайга рәхмәтле булырга тиешбез һәм менә Тукай бит инде безгә 100 елдан артык хезмәт итеп килә. Аның Туган тел дигән җыр гимны гына да менә йөздә ун ел инде татар халкына хезмәт итте. Шуңа күрә без Тукайга рәхмәтле, без Тукайга бурычлы булып калабыз.

Бу, әлбәттә, болай гына килеп чыкмады, аның Татарстанның Татарстан Республикасы президенты каршында телләр саклау һәм үстерү комиссиясе шушы китапларга чыгарга ярдәм итте дип әйтәсем килә. Һәм, минемчә, Факил абый өчен бу Тукай премиясе белән бер дәрәҗәдәге бүләктер, чөнки мондый бүләк ул бик, бик аз кешеләргә генә тия. Менә аның беренче китабы Факил Сафин, Әйдәгез дуслашыйк дигән. Бу китабын аның рәссам Илдус Әҗимов эшләде. Чынлап та бик эчтәлекле, монда инде күбрәк шул дуслашу турында сүз бара, күбрәк балалар өчен шундый төрле-төрле темаларга бу дөньяны аңлату, шул вакытта әз генә өйрәтеп тә җибәрү, хикмәт белән өйрәтү дип әйтер идем. Һәм менә моның үзенчәлеге тагын балалар өчен шигырьләр белән беррәттә монда шигъри календарь да бар. Ул календарь һәрбер айга, һәрбер ел фасылына диярлек язылган. Мондый әйберләр ул һәрвакыт кызык була, балалар өчен дә кызык, ул безнең өчен дә кызык хәтта. Һәм минемчә, тәрбиячеләр үзен бит әле

Һәм тагын бер китап, Кибеткә баручы аю, менә һәм Кошлар яратучы малай. Бу китапларның рәссамы икесе дә Фаил Ислам, ул инде хәзер бу дөньяда мәрхүм булды, чаллан җәнәттә булсын. Аның рәсемнәре инде бу өр-яңа рәсемнәр булып, яңадан да матур-матур булып чыкты. Менә кибеткә баручы аюда шулай ук Факилави һәрвакыт үзенчәлекле яза ул. Аның һәрвакыт бер үзенчәлеге була. Бу китабында да аның Бу алар өчен шигырьләр белән беррәттән поэмасы да бар. Ул Минем гаражым дигән поэма белән тәмамлана. Һәм монда инде шулай ук балалар өчен бик күңелле, кызык һәм рәхәт китаплар. Аннан соң кошлар яратучы малай, ансы да нәкъ шулай ук балалар өчен шигырьләр һәм поэмалар. Монда да бер поэмасы бар, ул, ул да булса Сабантуй турында. Кәримнең беренче Сабан туе дип атала торган поэмасы бар. Бигрәк тә телебез, туган телебез турында бик күп шигырьләр. Монда инде эчтәлеге бик тирән дип әйтергә була. Моннан Факил абый инде сер түгел ки, ул чын әдәби телне үзебезнең Мөслим ягы, ягы бит инде бик тәмле тел белән яза. Әйе, аның теле дә бик матур һәм балалар шигъриятне тоюы да бит әле белеп белүебезчә ул композитор да, ул әле аның белеп бетермәгән сыйфатлары бик күп. Шуңа күрә ул бик талантлы кеше. Рифат бәлки берәр шигырен Әй, берәр шигырен дә укырмын дип торам, чөнки менә Факил абый бу үзе турында да язгандыр мөгаен әлеге шигырен. Әтием гармун уйный дип атала. Бу инде Факил абый үзе уйнаганда, мөгаен аның безнең белән бергә эшләгән вакытында Илнур абый карап торгандыр. Әтием гармун уйный. Әтием гармунда уйный. Кушылып җырлыйм әле. Сез тыңлагач бик күңелле, иренеп тормыйм әле. Гармун тавышын ишетсәң, түзеп буламыни ул? Җырлый-җырлый биемәгәч, кызык буламыни ул? Гармуныңның эчләрендә кошлар оя коргандыр, шулкадәрле матур итеп алар сайрый торгандыр. Гармун була төрле-төрле. Әтием уйный баян, моңлы-дәртле көйләрне ул отып бетергән, каен. Гармун төймәсен санадым, Карасы бар, агы бар, Бездә җырлар гармун тулы, Кирәк булса, тагын бар. Гармун тавышын ишетсәң, Түзеп буламыни ул? Җырлый-җырлый биемәгәч, Кызык буламыни ул? Әйбәт, шәп. Бик, бик әйбәт, бик җылы, бик рәхәт, бик җиңел укыла һәм мин үземнең дә әтием гармони иде, шуңа күрә ул шигырь минем өчен аеруча кадерле. Рәхмәт, Хәлимә.